Beş yıl evelsi martnıñ yigirmi altısında ukrain arbiyleri mecburen işğal etilgen Qırımnı terk etip başladı. Ukraina Silâlı quvetleriniñ arbiy qısımları endi bir aydır Yeşil adamçıqlar tarafından muasara etilgen edi. Bütün bu vaqıt devamında ukrain askerlerine yerli göñülliler yardım ete edi, tafsilâtlıca İmran Üsinniñ levhasında. Eki biñ on dört senesi fevralniñ yigirmi yedisi, Qırımda tintüv alâmetleri olmağan silâlı adamlar peyda olıp başlay, olar yeşil adamçıqlar dep adlandırıldı. Birazdan bu Rusiye ordusı olğanına belli oldı. Yavaş-yavaş arbiy qısımlar muasarağa alınmağa başlay, arbiy uçaq alanları, Bahçısaraydaki arbiy qısım da sarımğa alındı. O vaqıt Viktor Grom Perivalnoye köyündeki arbiy qısımda hızmet ete edi, o, merkeziy arbiy televizion ve radio studiyası taqımnıñ reberi edi. Bizge rusiyeliler eñ soñunda kelip çıqtı, çünki otuz altıncı brigada eñ küçlü, eñ qudretli arbiy qısım edi. Anda silâlar arasında tanklar ve BMP bar edi. Tirene bile edimiz. Martnıñ üçünde Perevalnoyedeki arbiy qısımnı rusiye arbiyleri muasarağa aldı. Tahminen bir ay devamında askerler aşayt mallar ve er kün kerek olğan şeyler almadı. Bu arbiy qısımda Roman Ugrin de hızmet etti. Başında er şey bar olğanı kibi köründi, soñra, elbette, bazı azıq malları bitip başladı, adamlar yardım etmege başladılar, aş, sıcaq urba ketire ediler, ali da aqlımda, Almaniyada işlep çıqarılğan fenerçikler ketirgen ediler, olar pek yahşı edi, em de bayağı bizge yardım etti. Para meselesi eñ büyük problema edi, privat bank esaplarımıznı blokladı, göñüller em para, em aş, suv ketire edi. Göñülliler arbiy qısım yanında yaşağan qırımtatarlar oldı. Tatarı krımskiyı oçün silno pomogâli. Qırımtatarlar çoq yardım etti bizim arbiy qısımımıznı, askerlerine qorantalarını, urbalarını, şeylerini alıp çıqarmağa yardım ete ediler, ellerinden kelgenini yapa ediler, soñuna qadar. Ya taş pametayı otsib. Men de pilâv ketirgenlerini hatırlayım. Biz zabitler olaraq aşamadıq, amma askerler o qadar quvandılar. Mına böyle qazan, tasavur etiñiz! Ve bir qırımtatar oğlanı ayta, Bu menim babam ve emcem pişirdi ve ketirdi. Bir türlü oldım. Sağ olsunlar, keyflerimizni kötere ediler. Şu künleri ukrain ordusınıñ askerlerine yardım etmekni qırımtatarlar öz vazifesi kibi saya edi. Onı pıtались Böylece öz isteksizlik, telâş kibi duyğularımıznı bildirmek istey edik. Misal olaraq, arbiy qısımlarğa da yardım, bu da narazılığımızın bir timsali, çünki olar bizim imayecilerimiz edi. Biz olarğa işanıp yardım beklegenimizni köstere edik, askerler ise qurtuluş çaresini bizde köre ediler. Çünki bir yoqlav keçetiniñ bir tarafında mahsus ketirilgen Rusiye tarafdarları bayraqlarnen yazıları da Rusiye, siz mında işğalcisiñiz, yoq olıp ketiñiz mından, diger taraftan, biz siz ile, siz bizge kereksiñiz, balalar tura edi. Mına bu ise ruhumıznı köterdi.
Ukraina arbileri göñüllerge ailelerni yarımadadan Ukrainağa avuştırmağa rica ete ediler.
Biz Çonğarğa qadar olarnı azğara edik ya da başqa bir yoqlav keçitine qadar çeşit türlü yardım ete edik. Drujina ruspovedaya. Apayım aytıp bere, Busik kelgen. Elinde eki yaşlı bala, balamız Qırımda doğdı. Qırımtatar tura. İndemeyip oturttı. Qasevetlene edim, pek qasevetlene edim. Qorantamnı alıp çıqardılar, ana-babamnıñ qoluna bile teslim ettiler, tam qapuğa qadar ozğardılar. Minnetdarlığım bildire bile olamayım, soñunsız teşekkürler. Martnıñ yigirmi altısında işğal etilgen yarımadadan ukrain arbiyleriniñ alıp çıqma esnası başlandı. Arbiy teçhizatlar ve askerler tahliye etildi. İşğalcige emin etmegen, red etken, ukrain silâlı quvetleriniñ tahminen altı biñ askeri Qırımnı terk etti, İmran Üseinov, Sergey Savçuk, UATV.
Milliy gvardiyanıñ meydanğa ketirilüvinen beş yıllığı munasebeti ile on beş asker devlet tarafından mukâfatlandı. Nişan ve medallerni Ukraina prezidenti Petro Poroşenko berdi. Bu beş yıl içinde biñ üç yüz altmış asker mukâfatlandı, olardan yüz seksen sekiz ölgen soñ. Beş yıllıq munasebeti ile prezident Milliy gvardiyanıñ Lviv polkuna Ğarbiy Ukraina Halq Cumhuriyeti jandarmeriyasınıñ komendantı Aleksandr Krasitskiyniñ adını qoydı. Bundan ğayrı, Milliy gvardiya bölükleri yañı teçhizatlarnen temin etildi, olarnıñ arasında Novator ve Varta avtomobilleri, sanitar ve Sarğılav mobil noqtalar. Bugün de Milliy gvardiyada muqavele tizip çalışqan askerniñ sayısı yigirmi biñden ziyade.
Putin bizge qarşı tecavuznı toqtatmaycaq. Bugün de epimiz açıq-aydın körmektemiz, Kreml memleketteki saylavlarnı vaziyetni stabilsizleştirmek içün qullanmaq istey. Söz sadece kerekli namzetlerniñ qullanuvı aqqında degil, bundan ğayrı, umumen saylavlarnı bozacaq plan aqqında ve böylece memleketteki içki çatışuv olğanını kösterecek ola.
Ukrain siyasiy mabüsi Pavlo Grib açlıq ilân etti. O, Ukrainadan mustaqil tibiyet ekspertleriniñ ve Ukrain obudsmeni Lüdmila Denisovanıñ iştiraginen qoşma tibiy baqınuvını talap ete. Bu aqta cemaat közetüv eyyeti başı Leonid Petraşas haber etti. Onıñ sözlerine köre, Pavlo Grib açlıq başlağanı aqqında resmiy ariza yazğan. Al-azırda onı Taqiqat tevqifhanasınıñ ayrı kamerasına avuştırmaq içün azırlıq körüle. Pavlo gastrit ilâclarını içip olamay, bu ise sağlığına menfiy tarzda tesir ete bile. Eki biñ on yedi senesi avgustnıñ yigirmi dörtünde Pavlo Grip Belarus Cumhuriyetiniñ Gomelinde Ğayıp oldı, tuvğanlarnıñ bildirgenine köre, anda o yaşağan Kyiv şeerinden internette tanış olğan soçilik qıznen körüşmek içün ketti. Rusiye akimiyeti Pavlonı terrorcılıqta qabaatlay. Qabaatlav tarafına köre, o Soçide yaşağan rusiyeli Tatyana Yorşevanı patlayıcı madde azırlap mektepte patlatmağa qandıra edi. Qanunsız sürette mahküm etilgen siyasiy mabüs Volodımır Baluh alâ daa ceza çekecek koloniyağa yerleştirilmedi. Al-azırda Rusiyedeki Tver şeeriniñ birinci taqiqat tevqifhanasında buluna. Bu aqta qırımlı advokat Taras Amelçenko Qırım. Aq-uquq qorucı gruppasına haber etti. Advokat ve aq-uquq qorucılarnıñ malümatına köre, siyasiy mabüs Torojok şeeriniñ dörtünci tüzetüv cezahanasına yollanacaq. Qırım mahkemesi Volodımır Baluhnı sahte ve uydurma qabaatlardan sebep qararnen beş yıl apis cezasına mahküm etti. Rusiye Federal teleküsizlik hızmeti Qırım sakinini patron saqlap tutuvda ve tevqif hanyare-beranı uruvda esassız qabaatladı. Baluhnıñ imayesi ve uquq qoruyıcılar bu Ukraina tarafdarı olğanı içün repressiyalar qurbanı oldı dep tüşüne. İran cenübinden Fars eyaletinde suv taşqınları neticesinde on doquz adam elâk oldı, yüzden ziyade yaralandı, al-azırda tabiat afeti telükesinde Şiraz şeeri, şiddetli yağmurlar sebebinden suv taşqınları otuz bir eyaletten yigirmi beşini Sarıp aldı. Coşqun suv aqımı bir çoq yolnı viran etti, elli altı biñ adam evsiz qaldı. Ava tahmincelerniñ bildirgenine köre, suv taşqını eki kün içinde memleketniñ paytahtı Tegeranğa ve Huzestan eyaletine barıp yete bile. Ürmetli serciler, bu daqiqağa bu soñki haberimiz edi, daa da çoq haberlerni sizler UATV nuqta UA saytımızda oquy bilesiñiz. UATV ile oluñız, özüñizge muqayt oluñız, sağlıqnen qalıñız, körüşkence.